און יא, איך וואלט אנגעהויבן אזוי. ס'איז דא אזא זאך, ס'שטייט אין די דעקלערעישאן אוו אינדעפענדענס, כ'וויל וויסן אז לאמיר זאגן, ווען אין די קאורס אוו יומען איווענטס, אזוי הייבט זיך עס אן. דען קען מען זיך לערנען אז דא איז אזא זאך יומען איווענטס, משמע אז ס'איז דא נישט יומען איווענטס. א פרט, ס'איז דא אסאך סארט איווענטס. בכלל היינט איז שמייל אויף. וואס? בכלל היינט. דעי דעי נושא, דעי דעי דעקלעראציע. איז א ריספאנס. רעדט זיך וועגן יומען איווענטס. ניין, אין יומען איווענטס איז דא פארשידענע עקרונות, פארשידענע הלכות, פארשידענע פראקטישע זאכן, ווען מ'דארף מאכן א א מרידה, ווען מ'דארף נישט מאכן א מרידה. דאס איז א סוגיא פון יומען איווענטס, אזוי שטייט אין די דעקלעראציע, ער זאגט דאך קלאר, ער איז א מודה, מודה דא איז בעל דין. יא. שטימט, אזוי שטייט. אונז האבן א אנדערע דעקלעראציע. אביסל אנדערש. אונז האט זיך אנגעהויבן כל המצוות שניתנו לו למשה בסיני. ניתני לו איז טייטש מ'האט געלערנט, ס'שטייט נישט בפירוש אבער בעצם דאס איז די טייטש, ניתני לו מן השמים, ס'הייסט תורה, תורה אלוקית הייסט עס, א געטליכע תורה. איז דאך די פשט אז די מצוות זענען נישט וועגן די יומען איווענטס, זענען אפשר אויכעט. נישט קיין דין, נישט קיין דין אין מענטשליכקייט. ס'איז א דין אין נתני לו למשה בסיני. און זיי האבן געלערנט אז סיני איז שמו של הקדוש ברוך הוא, סיני איז טייטש פני השם זה סיני. אין אנדערע ווערטער, איך וויל זאגן, איך זאג קלאר, דאס איז א שטיקל מורא וואס איך האב יעצט געזאגט, איך האב נאר מדייק געווען אין די נוסח פון טאמעס דזשעפערסאן, ער איז אויך מודה. אין די מורה נבוכים, אין די, זייער וויכטיג, מ'דארף עס לערנען בעיון, רעדן וועגן דעם אויך. אבער אין די אין די דריטע חלק אין די צווייטע חלק סארי רמב האט פרקי הנביאה אין חלק בית יא דארט שטייט אזוי אין פרק אין פרק ל ט זייער וויכטיגע זייער וויכטיגע פרק אין מ' רעדט ער וועגן די זאכן וואס מיר האבן גערעדט וועגן דעם לעצטע וואך און צוויי וואכן צוריק וועגן נביאות משה, יא, אז נביאות משה, זיי האבן גערעדט די כלל הדבר, און דארט פארציילט ער א גאנצע מעשה, האט א הסבר אויף דעם פארוואס ס'איז אזוי, אז נביאות משה, דאס איז תורה, זיי האבן געלערנט כל המצוות שניתנו לו למשה בסיני, דאס הייסט ווען מה שלא ניתן למשה בסיני איז נישט קיין מצוה, ס'קען זיין אסאך זאכן, ס'קען זיין נביאות, ס'קען זיין פארדעם, ס'קען זיין נאכדעם, ס'קען זיין אלע מיני זאכן, אבער מצוות, אין אנדערע ווערטער וואס אונז רופן תורה משמים, יא, איז נישט דאס, איז דאס נישט, ס'איז נאר מצוות שניתנו לו למשה בסיני. און און לעולם די די און און פרק מ' בעיקר איז די רמבם מסביר ער וויל רעדן ווי דעם מ'דארף מ'דארף מ'דארף קענען רעדן וועגן דעם דאס איז ער זאגט אז מ'זאל רעדן וועגן וועגן פאליטיקס יא דאס הייסט פאליטיקעל טיאלאגי אזוי ווי דיין רבי רעדט וועגן פאליטיק איז די סאבדזשעקט פון די תורה יא אמת? און מייזן וואס איך מיין. יעדע זאך האט א נושא, יא? למשל, און זאגן, אז איינער גייט צו און, הער אויף. אז איינער גייט, אז איינער גייט און, און, און געשעפט, און ער זאגט דאס איז די בעסטע אייזקריעם, יא? וויאזוי קען עס זיין די בעסטע אייזקריעם? ס'דא אזא מין יצירה, ס'דא אזא מין קאטעגאריע פון זאכן וואס הייסט אייזקריעם, יא? און צווישן די אלע אייזקרימס איז דא אזא סארט און אזא סארט און דער איז די בעסטע, יא. קען מאכן א גרעסערע סארט, קען זאגן ס'איז דא א קעטעגארי פון קאלטע עסן, איך ווייס, עסן וואס מ'עסט אין די זומער, לאמיר זאגן. און צווישן דאס איז שוין אביסל ברייטער, דארף מען זען צו אייס איז בעסער ווי אייזקרים אדער נישט, רייט? באט אויב איינער ווייסט נישט וואסערע סארט זאך ס'איז, רייט? וואט קיינד אוו טינג איט איז. קעטעגארי. צו וועלכע קעטעגארי ס'באלאנגט, קען דאך בכלל אנהייבן צו רעדן צו עס איז גוט אדער שלעכט, רייט? אייזקרים נישט ווייל מ'קען נישט דן זיי, ס'איז נישט דא אזא זאך גוטע אייזקרים אן ס'זאל זיין אזא מין אזא מין מושג כללי פון אייזקרים. און אויף ברייט איז דא עסן, קען זיין בכלל אייזקרים נישט קיין גוטע עסן, ס'איז אלץ גוט אויף דעזערט, כמובן עסן איז נישט קיין גוטע ווייל ס'איז נישט געזונט און אזוי ווייטער, און מ'קען גיין ברייטער און ברייטער. באט די מעין פוינט איז אז אן וויסן וואס וועגן וואס א זאך איז, וואס די סאבדזשעקט אדער וועלכע סארט סארט אין אנדערע ווערטער וועלכע סארט נושא ס'באלאנגט צו, וועלכע סארט זאך ס'איז, קען איך בכלל נישט רעדן וועגן דעם. און וואס איך רעד וועגן דעם גייט זיין א נאנסענס אויב א געהערט. אין א סינגל וועג, כ'האב נאר געהערט פון אייז קריעם, ער זאגט אה ס'איז די בעסטע, ער רעדט כ'ווייס, ער רעדט דיך גארנישט, ער זאגט דיך גארנישט כ'זאג נישט נאך קלאפ אויף וואס, נישט אפילו די רעלאטיוו ארבעט נישט, די הגדרה אליינס ארבעט נישט. די עצם זאך ארבעט נישט? יא, ווייל וואס וואס הייסט עס איז געוואלדיג, וואס הייסט עס איז געוואלדיג? געוואלדיג בתור וואס? ס'נישט דא אזא זאך גוט, גוט, בסדר ס'דא אזא זאך וואס הייסט פילינג גוט, און דאס איז איינע פון די זאכן וואס מאכט מיר דארפן רעדן צו ציגרעטלעך מאכן בעסער פילן ווי אן אייזקרים און אזוי ווייטער, אקעי סאו אונז ווייסן יעצט וואס יענץ איז, בסדר קען זיין, אבער סאו נאו יו טאלקינג אבאוט סאמטינג איף יו דאנט נאו וואט יו טאלקינג אבאוט, אלע שבחים וואס דו גייסט זאגן, אלע מעלות וואס דו גייסט זאגן, אלע דרשות היסטאריע וואס דו גייסט זאגן, קיינער ווייסט נישט וואס דו ווילסט, אדער דו ווייסט אליינס נישט וואס דו ווילסט, ווייל דו ווייסט נישט וועגן וואס דו רעדסט, רייט? סאו די זעלבע זאך, אונז רעדן און זאגן אז אז. איך ווייס די תורה איז די בעסטע תורה, תורה איז די בעסטע סחורה, אקעי, יעדער איינער ווייסט וואס סחורה איז, צווישן סחורה איז די תורה די בעסטע, קען זיין. אבער אויב מען זאגט אז תורה איז די בעסטע תורה, רייט, ס'איז דא אזא זאך, אידן גלייבן, אדער טרייען צו גלייבן, אדער ווילן טראכטן אז זייער תורה איז די בעסטע, יא, שבו כרבנים מכל העם ונוסלני אסתר רסא.

אויב איך ווייס נישט וואסערע סארט זאך ס'איז קען איך נישט רעדן וועגן דעם, קענסט זאגן ס'איז די איינציגסטע זייער פיין, עניטינג דעטס וואן אף איטס קיינד, דאס הייסט אזוי ווי מען פלעגט אמאל זאגן אז ס'איז די גמ' אז די זון, ס'איז נאר דא איין זון, ס'איז גראדע נישט אמת ווייל די זון איז א קיינד פון שטערן, אבער לאמיר זאגן ס'איז נישט דא אזא, ס'איז נישט דא אזא זאך נאר די זון, ס'איז נישט קיין גוטע זון און א שלעכטע זון, די זון איז די זון, זהו. ס'איז נישט קיין, מ'קען נישט דן זיין צו ס'איז א גוטע זון אדער א שלעכטע זון, היינט, מ'קען זאגן היינט איז עס טונקל, ס'איז דא וואלקענעס, מ'קען זאגן אסאך זאכן, באט מ'קען נישט רעדן, מ'קען נישט וויסן וואס ס'איז, מ'קען נישט עכט רעדן וועגן דעם.

אויב ס'דא אזאך ווי מענטשהייט, אויב ס'דא אזאך ווי מענטשהייט דארף מען רעדן וועגן מענטשהייט. אגעין, צו זאגן אז איינער איז א גוטער מענטש דארף מען וויסן אז ס'דא אזאך מענטש, ס'דא בעסערע מענטשן און שוואכערע מענטשן, און גוט פאר מיך דאזענט מין איף מיקס מי פיל גוט ביי די וועי, דעטס א ווערי סטופיד דעפענישן, דאזענט מין עניטינג מאכט מיך פילן גוט, א באטן וואס מאכט דיך פילן גוט איז גוט, ס'איז נישט גוט, ס'מאכט דיך פילן גוט, צווייטע זאך, רייט? ס'איז אן אנדערע זאך, ס'דא פילן גוט און ס'דא גוט, צוויי אנדערע זאכן, רייט? עיר קאנדישן. אגעין נאו יור גיווינג מי פעקטס אבאוט איט, דען אקעי איך וויל נישט ווערן סטאק אויף דעם. פוינט איז עפעס אנדערש.
קען ברענגען אן עקזעמפל פון וואס איך כאפ עס גוט. איך זע די טישקע אויף עמעזאן שטייט בעסטסעלער דערויף רייט? נאו. און זאגסטו, זאג מיך צו דאס זאגט מען אז טאמער איך בין א צדקה מענטש,

וואס איך וויל זאגן איז, עס איז ווערי אימפארטענט, דאס איז דאס איז יסוד היסודות. אויב איינער ווייסט נישט וואס וואסארא סארט זאך א תורה איז, ווי זאך מען קען רעדן, מען דארף גלייבן און מען דארף און עס איז די בעסטע און עס שטייט און עס האלט דאס, ער רעדט נאנסענס. נישט נאר ווייל דו קענסט נישט קיין פירות, קען זיין אז עס איז די איינציגסטע, איך ווייס נישט. פונקט גראדע נאר דא איינס. אבער דארפסט דאך וויסן וואסערע סארט זאך ס'איז, וואס וואלט געווען די קאנדישאנס פון א גוטע פון דאס, וואסערע וואסערע תפקיד האט עס, וואס איז עס פאר, וואס איז, קענסט פרעגן וואס איז עס פאר, קענסט פרעגן וואס פאר א סארט זאך ס'איז, קענסט פרעגן פארשידענע וועגן דאס א סימילער קוועשאן, אויב די ווייסט וואסערע סארט זאך, רוב מענטשן גייען ארום, זיי גלייבן אין די תורה, ס'איז זייער פיין, באט קיינער ווייסט נישט וואסערע סארט זאך א תורה איז, אויב די ווייסט וואסערע סארט זאך ס'איז, אלעס וואס די זאגסט איז סתם ווערטער, ס'איז דאזענט מין העוו עני מינינג, יו דאנט יורסעלף נאו, ווייל ס'איז נישט דא וועגס, קענסט נישט אפילו אפפרעגן, רייט? איך מיין ס'איז נאר איין זאך וועג פון זאגן, איך בין נישט קיין אפפרעגאכץ מענטש, אבער איך ווייס נישט פון וואס דו רעדסט, אויב דו זאגסט תורה איז אזא איז א קאפ, איך גיב מיין אנדערע משל, א קאפ איז אזא זאך וואס האלט וואסער, אויב ס'האלט שוואכע וואסער איז עס נישט קיין גוטע קאפ, אויב ס'האלט בעסער די וואסער איז עס א גוטע קאפ, קאז איי קנאו וואט קאפס אר, קאפס אר טינגס דעט האלד וואטער, דער איז אר אדער טינגס, באט לאמיר זאגן לגבי דאס, און די. ס'איז א עכטע זאך, ס'האט נישט ביי די וועי, ס'האט נישט מיט מיך. אויב איך דארף נישט עס זאל האלטן ווייס איך נישט, איך דארף נישט קיין קאפ, איך דארף עפעס אנדערש. רעדן וואס די בענעפיט ס'געט איז אזוי ווי זאגן אז די זון מאכט ווארעם. עקזעקטלי, ס'גוט, ס'איז אויך א זאך, באט איך רעד נישט פון די בענעפיט נאר וואס ס'געט.
א קאפ איז א גוטע זאך אן ווען איך דארף עס נישט, דאס דארף נישט קיין שום מענטשן, פארגעס פון ביימער אין די וואלד, דאס פיפל אר ווערי יוזד טו בינג סובדזשעקטיוו, עס האט מיך נישט אינטערעסירט אין דאס. עס איז דא אזא זאך ווי א גוטער קאפ וואס האלט גוט איין די ווייסע און עס איז דא אפילו א נאך א קאפ וואס האלט די ווארעם די ווייסע איז אויל דעטס איט סא וואן קיינד אוו קאפ און מען קען זיך דינגען צו עס איז א בעסערע קאפ די וואס האלט מען קען זיך אפילו דינגען מען קען זיך עקזעקטלי בתור קאפ יא יא עקזעקטלי אויף קאורס איט דאז רייט
אקעי א קאפ איז נאך אלץ א קאפ אפילו אויב ס'איז קיינער נוצט עס נישט. ס'איז פשוט. וואו ראיה? וואו ראיה אז עס, אויב איך קען נישט פארמאכן די אויגן און זאגן כוונה אז ס'איז נישט קיין קאפ און עס איז נישט גיסן די וואסער אויף מיין קאפ, רייט? און אויב איך מאך זיך נישט וויסנדיג פון די בוים באמפ איך נאכאלץ אריין, רייט? אזוי ווי אונז אונז זאגן נאך פון ניעלס באר, ריאליטי איז things that don't stop existing when you stop believing in them, רייט? סאו. בקיצור, איך וויל נישט, כ'האב נישט געמיינט דאס צו זאגן, כ'האב נאר געמיינט צו זאגן א פשוטע זאך, אז אויב מען ווייסט נישט וואסארא וואט קיינד אוו טינג דאס איז, איז א שאד צו רעדן וועגן דעם, וועגן דעם אין דזשענעראל, מ'קען זאגן וואס איז דאס, וואס איך האלט פון דעם, קען זיין, דארף מען וויסן וואס האבן מיינט, באט אדער דען דעט קען איך נישט רעדן וועגן דעם, וועגן דעם רוב אידן וואס רעדן דאס שטייט תורה, די אייבערשטער האט זיי געגעבן פון בארג סיני, דאס איז א שיינע מעשה.

סאו דו זאגסט אזוי, תורה איז אזא סארט זאך וואס מען דארף טון אפילו אויב מען פארשטייט נישט, און פאר דעט,
אמת, אמת האט נישט מיט הימל, איך ווייס נישט וואס מיינט אויף דעם הימל, אויב ס'איז אמת איז קען עס קומען פון דער ערד אויכעט.
אה סאו דו זאגסט א נייע טייטש, השמים אמת טייטש אמת, ח, דען די הימל איז נישט קומט נישט דא אריין, איך ווייס נישט, איך זאג נאר אז מען דארף וויסן וואס דאס מיינט, איך ווייס נישט וואס ס'מיינט.

דאס אסאך פאקטס וועגען איז אסעס פון הימעל אסעס פון מדבר סיני אסעס פון דריי טויזענט יאר צוריק אסעס אהער אסעס אמת אלל דיס מעיבי אסעס אמת וואס שרייבסט אלל דיס טינגס אר נייס טינגס באט זיי זענען נישט העלפען מיך נישט אויב זיי אפשר איז עס ביי די וועי אפשר איז עס שלעכט אז עס קומט פון הימעל אפשר איז דאס א פראבלעם איך ווייס דאך איך ליין איך ווייס נישט לויט וואס איך בין דן בכלל אפשר איז בעסער אז די תורה קומט נישט פון הימעל פארוואס זענען זיי אזוי העפי צו זאגען אז עס קומט פון הימעל אפשר איז עס בעסער אז עס קומט פון דער ערד. אגעין, יו אר טעללינג מי א סערטען תירוץ, איך בין מסכים, איך האב נישט קיין פראבלעם. איך ווייס נישט, ס'דא מענטשן, ס'דא מענטשן, איינער קען זאגן. ניין, איינער קען זאגן. איינער קען זאגן אז אמת מיינט, אמת מיינט וואס איך האב ליב, איך ווייס נישט, ס'דא מענטשן וואס טוען אזא שיטה, יא, רעלאטיוויזם. ממילא איז עס, די הימל העלפט נישט, ס'איז בעסער אז אויב ס'איז.
דעטס קאלד עקטס אוו גאד וואס די אינשורענס צאלט נישט פאר.
ווייל צו זאגן, מ'דארף וויסן אייער דין, און ס'דא געוויסע, אזוי ווי דו זאגסט, ס'דא געוויסע זאכן וואס ווען עס איז אין הימל זענען בעסער, ס'דא זאכן וואס זענען ערגער, נישט אזוי פשוט.
יא, דאס איז דזשאסט א משל, איך פארשטיי וואס דו מיינט. דאס איז נאר דזשאסט א משל, איך מיין צו זאגן אז מ'ווייסט דאך, איך דארף קודם וויסן וועגן וואס ס'איז, אקעי? און די תירוץ, עס איז דא אסאך תירוצים, מ'קען זאגן אסאך אנדערע תירוצים, אקעי? אבער על כל פנים, די רמב ם האט געזאגט אז די תירוץ איז, אז די תורה איז געקומען צו מאכן פאליטיק, תירוץ נאמבער וואן, עט ליסט. אזוי זאגט דער רמב ם, פאליטיק, פאליטיקס. כבר הוסבר תכלית האביר, יעדער איינער ווייסט שוין ווער ס'האט געלערנט די פאליטיקס פון אריסטו און אנדערע ספרים. הער אויס, כי אדם מדיני בטבע. איך ליין דיך פאר. כי אדם מדיני בטבע. דאס הייסט אויף ענגליש, מען איז א סאושעל ענימאל אדער פאליטיקעל ענימאל, סעים טינג אויף לשון הקודש הייסט עס מדיני. מדיני מיינט באלאנגט צו א שטאט, רייט? מדינה איז טייטש א שטאט, נישט א לאנד אזוי ווי מענטשן מיינען, אדער היינט זאגט מען א סטעיט, באט סטעיט ארידזשינעלי מיענס א סיטי אלסא. א שטאט, דאס איז די ווארט, שטאט. די אריגינעלע גריכישע ווארט איז נאך. ניין. א שטאט מיינט, אונז לערנען די אלע ספרים, ס'מיינט אזוי ווי די רמב ם, די רמב ם גייט ווייטער און ער זאגט אז א מענטש כדי צו לעבן, ווייל דאס איז א כפר וואס ער זאגט, דארף ער האבן נאך מענטשן. מענטשן לעבן נישט אליינס, ווען זיי וואלטן געלעבט אליינס וואלט געווען איין זאך, וואלטן נישט געדארפט די תורה, עטליעסט די פארט פון די תורה. מענטשן קענען נישט לעבן אליינס, אנדערש ווי רוב אנדערע בהמות אדער קפונים, א מענטשן דארפן דארפן לעבן אליין, דארפן לעבן לעבן מיט נאך מענטשן, אקעי? יעצט, ס'איז נאך א פראבלעם, לא עוד ולא עוד, אלא אז כדי מענטשן זאלן קענען לעבן אין א סאסייעטי, דארף מען זיי האבן א מנהיג, אזוי שטייט דא. פארוואס? ער זאגט אזוי, ס'איז דא אסאך ריזענס וועגן דעם אין די רעפובליק און אנדערע פלעצער. אבער וואס דער רמב ם זאגט און ער ברענגט איז, ווייל מענטשן זענען זייער צו אנדערש איינער פון דער צווייטער. מאדנע זאך, כשם שאין פרצוף איהם שוות כך אין דעת איהם שוות. צווישן איין מורא'טשקע און א צווייטן, איין קאץ און א צווייטן, נישט דא אזא גרויסער חילוק. נישט אזא חילוק און אז געוויסע זענען זענען זיי אייניג, ס'דא חלקים אבער קליינע חלקים, נישט גענוג חלקים אז מען זאל דארפן א רבי, אבער צווישן מענטשן, אזוי זאגט ער, זענען דא ריזיגע חלקים, אזעלכע חלקים רעדט אין די מדות, נישט, מען קען עס אפילו זען אין די פרצופים, באט ס'איז אויך, מען קען זאגן ס'איז א קליינע חלק, הגם מיר זענען אייניג מצד צורת אדם, אלע זענען מענטשן, פארדעם איז וויכטיג, ווייל אויב ס'וואלט נישט געווען קיין מענטשן וואלט נישט געדארפט תורת אסען, אלל מען אר קריעטעד איקוואל דאס איז וויכטיג, ווייל אויב נישט וואלט נישט געדארפט קיין תורה, זאל זאל ער בלייבן א בהמה, און גיין לחיים לשלום, ניין ס'איז נישט קיין וועג, ער דארף זיין, יעדער איינער איז א מענטש, רייט? אבער, די זאך, די בעריער וואס הייסט מענטש, וואס זיי האבן גערעדט פריער, ס'איז זייער שווער צו זאגן וואס ער איז. פארוואס איז אזוי שווער צו זאגן וואס ער איז? ווייל איך קען צוויי מענטשן, דאס זאגט דער רמב ם, איך קען צוויי מענטשן, איינער פון זיי, ווען ער האט אביסל ברוגז, הרג'ט ער זיינע אייגענע קינדער. דאס האט מען נישט געברענגט בסבא ק דיכא תבשילא, גענדיגט, עסט זיי אויף. א צווייטער, א פליג הרג'ט ער נישט, ער האט די. פליי קעטשער וואס איך כאפ דאס איז לייגט א שיינער אייטעם דערויס יא דאס זענען די זעלבע מין זאך שטעל דיך פאר איך ברענג דיך צוויי חיות איין קאץ וואס ער נישט א קאץ א קאץ איז א טורף אבער איינער וואס איז א ממש ער האט מורא פון הרג'נען א צווייטע פליג און א צווייטע וואס עסט די אייגענע קינדער וואס זאגן זיך צוויי מינים רייט עני זואלאגיסט וועט דיך זאגן דאס זענען צוויי סארט חיות דאס איז נישט די זעלבע חיה עס זעט אויס ענליך ח ח איינס א

מען דארף האבן עפעס א דריטע סארט מענטש, בעצם א דריטע סארט מענטש, וואס ער זאל מאכן סדר צווישן די צוויי מענטשן, ער זאל טרייען צו נעמען קעיר אז דער רוצח זאל זיין אביסל א קלענערער רוצח, און דער רח ל זאל זיין אביסל ווייניגער רח ל, ווייל מען קען דאך נישט מיט דעם מענטשן קיין טון קיין ביזנעס, און ערגעץ אינצווישן, פונקטליך וואס די סדר וועט זיין, דאס איז שוין א חכמה, אבער סאמהאו וועלן די מענטשן צוזאמען קענען זיין מענטשהייט, ווייל אנישט גייט מענטשן שטארבן. בעיסיקלי, יומעניטי וואנטס טו פראווען דאס זאגט דער רמב ם, כי התורה, דאס איז די המשך הדבר איז דא שטייט לזה אומר, זאגט דער רמב ם, שהתורה אף על פי שאינה טבעית, יש לה מבוא בענין הטבעי, תורה איז נישט נעטשרעל, וואס מיינט נעטשרעל? אין אנדערע ווערטער א נאטירליך איז וואס די וועלט ארבעט, קעצן קעצן זיך און לייבן פרעסן אויף אנדערע זיברעס, און זיברעס עסן גראז און וואטעווער דעי דא, און אזוי ווייטער, דאס איז סדר הטבע. יעצט איז דא א גרויסע חקירה עתיקה צי די לאו איז א נעטשרעל זאך אדער נישט. יא, א לאו איז א זאך וואס מענטשן קומען און אימפאוזן אויף די וועלט, אדער ס'איז בעצם ס'דא אזא זאך אזוי ווי ס'דא גראז און ס'דא ווענט און ס'דא האלץ איז דא מענטשן, איז דא געזעצן. אלע סארט אלע סארט לאו'ס. אלע סארט לאו'ס. אלע לאו'ס לאו'ס בעצם. וואסערע סארט זאך איז עס? זאגט דער רמ די תורה איז נישט קיין נאטירליכע זאך. הערסט? נישט קיין נאטירליכע זאך. פארוואס? ווייל נאטירליך מענטשן האבן נישט קיין לאו'ס, נישט ממש. מ'קען נישט זאגן אז מ'טרעפט עס אין די נעיטשער די זאך. אזוי מיין איך זיך טייטשן נאך פשט אין די לענגוויטש. אבער, אבער. איין מינוט, מ'גייט באלד רעדן וועגן יענע סאסייעטי, אונז האלט דאך אין די יומען איווענטס, ס'דא יומען איווענט סאסייעטיס. שוין געזאגט. איך האלט נאר קודם הייב איך אן, דו ביסט א גאנץ צייט זעהסט, דו טוסט נישט וואס איך וויל מ'זאל טון. איך גיי צוויי סטעפס פריער. די ווילסט וויסן שוין וואס די תורה צו ס'פארענטפערט דאס פארענטפערט די תורה ס'פארענטפערט נישט גארנישט מ'דארף קודם פרעגן וואס פארוואס וויי דו איווען טינק אוו סאטש א טינג דו כאפסט דו כאפסט וויפיל סטעפס מ'דזשאמפט ווען מ'וויל וויסן וואס שטימט צו ס'שטימט יעצט די משנה ברירה? האלא איך ווייס נישט וועלכע סארט בעריער דארף משנה ברירה? ווי הייבט זיך אן בכלל די שמועס? לאמיר טרייען איך ווייס ביי די וועי דיס איז א ווערי לימיטעד פרעזענטעישן די רמב ם זאגט כבר ס ב ער מיינט מ'זאל לערנען אנדערע ספרים כדי זיי נישט מסביר געהעריג באט דיס איז א ווערי לימיטעד רעפרעזענטעישן אוו וואן ווערי ספעסיפיק פראבלעם ס'איז נישט ס'איז דא נאך אסאך פראבלעמס מיט יומעניטי וואס דארפן ל ע אבער דאס איז איין זייער קליינע און זייער סימפל און זייער מצומצם'דיגע וועג פון פון רעדן וועגן דעם, נאר על כל פנים די פוינט וואס ער וואס ער קומט דא אויס איז אז מענטשן דארפן איינע, און דאס איז כאילו א נעטשרעל ניד, מ'קען זאגן א נעטשרעל ניד, נישט קיין נעט, מ'קען עס נישט טרעפן אין נעטשער, אבער ער רופט עס א, עס האט עס האט עפעס א קאנעקשאן מיט נעטשער, ווייל וואס וואס דאס קומט דא אויס איז א זייער וויכטיגע זאך, דאס הייסט, פשט אין אנדערע אויף מיין לענגוויטש, אויף וואס איך זאג היינט, אפשר איז דא נאך, ס'דא נאך א מקום און נאך פרישים אין די ליין, וואס איך זאג היינט איז פשט, אז דאס אז מען דארף א תורה, דאס דאס ווייסט יעדער איינער, דאס ווייסן די גוים אויך, דאס ווייסט נישט גוים, בין אני איך ווייס נישט, דאס דאס איז א שאלה, א מענטש א נאטירליכע מענטשליכע פראבלעם, סאו און אויף דעם דארף מען נישט קיין הימל, מען דארף נישט קיין מעמד הר סיני, מען דארף נישט גארנישט, מען דארף נישט קיין רעוועלעישן, מען דארף נישט קיין חידושים. און נישט נאר דעם, נאר דאס, און דאס זאגט די רמב ם אויך, דאס, ווען מ'זאגט טבע מיינט עס דאך נאר הנהגת השם, באט וואטעווער, באט דאס אז, דאס אז ס'איז דא געוויסע מענטשן, ס'איז דא מנהיגים אויף די וועלט, איז אויך א נאטורליכע זאך. אין אנדערע ווערטער, יא, פונקט אזוי ווי ס'איז דא מענטשן וואס זענען רוצחים, איז דא מענטשן וואס זענען געבוירן, אדער מ'קען זיך אויסלערנען. ס'איז דא אזא זאך, אפילו מ'קען זיך אויסלערנען, פשט אז ס'איז פאטענשעלי אין א מענטש, בסדר. ס'איז דא אין מענטשנהייט מענטשן וואס קענען, קענען זען אכזרים און ס'דא וואס זענען, ס'איז דא אויך מענטשן וואס האבן כח הנהגה, ס'איז א כח טבעי, איז דא, אגעין, מ'קען זיך צולערנען, אבער ס'איז דא, ס'איז דא אזא סארט מענטש. סאו ס'איז מורא'דיג, די טבע איז גאנץ גוט. סאו סיי איז דא די אלע פראבלעמס, און סיי נאטירליך ס'דא געוויסע מענטשן וואס קענען, האבן די סעלושען אויך. ביז מ'קומט אן פון די פראבלעם ביז סעלושען איז א מהלך, אבער ס'איז דא די סעלושען אויך. ס'איז דא מענטשן. אזוי ארבעט די גאנצע וועלט, אויך אויך אויך דאס איז א פאני קשיא, ווייל ווייל כ'ווייס נישט, די נעיטשור ארבעט אלעמאל אזוי, פארוואס דארף מען טרינקען נאכדעם איז דא וואסער, אזוי גייט עס, כ'ווייס נישט. ס'איז פול מיט קילי פראנס, קענסט עס רופן, ס'איז פאני עס צו רופן א פראן אפילו, איז דעטס האו איט ווארקס, כ'ווייס נישט. ס'איז פון א קשיא פארוואס קילי די אייבערשטער האט עס געדארפט מאכן אנדערש, א קשיא פאר מעשה, אזוי אזוי ארבעט עס פאקטיש, כ'ווייס נישט. ס'איז דא תירוצים, די רמב ם האט תירוצים אויף די קשיא, באט ס'איז שוין ממש קבלה, אונז רעדן יעצט פשט. דעטס דזשאסט האו איט ווארקס, און ס'איז דא, ס'איז דא די תירוץ, די תירוץ איז געוויסע מענטשן האבן נאטירליך א כשרון צו, אקעי, עס איז איינגעזעצט שטארק, א כשרון, דא מענטשן וואס האבן נאטירליך א כשרון, אדער אזוי האבן זיי געזאגט זיי ארבעטן זיך ארויף, איך ווייס נישט, ס'איז דא אזא מעגליכקייט פאר געוויסע מענטשן זיך צו לערנען, צו אנהייבן צו פירן די מענטשן, מענטשהייט, און אזוי זאגט דאס האט נישט, עס איז דא איבעראל דאס, אפילו אין די, אין די, אין די. כ'ווייס שוין די וואלד דארט אין אפריקע איז געווען אזעלכע מענטשן, שוין די פאריס, אפילו פרי היסטארי שוין געווען לידערס, כמעט, זעהט דאך אויס. ס'איז דא מער עגאליטערן ווייניגער עגאליטערן, תכלית איז דא אלעמאל איינער וואס פירט וואס פירט די עולם וואס זאגט די זאלסט די זאלסט האקן האלץ און די זאלסט וועלקן די קיען און וואטעווער און די זאלסט ווערן א קי רייטסט אויך פאר על כל פנים מיינסט די מענטשן די מאכן קיען יא דאמעסטיקעזעישן דאמעסטיקעישן על כל פנים סאו דאס איז דאס איז דאס איז האו די ווארלד ווארקס אקעי. ניין דעי היי דאס הייסט תורה. תורה אין די מאוסט דזשענערל סענס, יא איך רעד נאכנישט פון אונזער תורה. די זאך וואס הייסט תורה, ס'איז א אנדערע וועג פון זאגן פאליטיקס, דאס וואס מ'הייסט פאליטיקס, פאליטיקס היינט איז א שלעכטע ווארט, אבער פאליטיקס מיינט אין די אמאליגע טייטש פשוט מדיניות, ס'הייסט ס'איז דא א מענטש וואס פירט זיך אליינס, בן אדם לעצמו, זאגן מיר עס פירט א שטוב, הייסט אין די אלטע שפראך איקענאמיקס, איך בין א טאטע, איך האב א שטוב, איך פיר עס, נאכדעם, יא. אמאליגע צייטן פלעגט דאס הייסן עקאנאמיקס, שפעטער האט מען עס געטון פאר א נייע זאך, פאליטיקעל עקאנעמי, אז די פאליטיקס, אז די שטאט האט אויך א געוויסע כלי איז א שטוב מיט א מסחר, אבער דאס הייסט עקאנאמיקס אוודאי. די ארגינעל עקאנאמיקס איז טייטש תורת הבית, ס'הייסט וויאזוי מען פירט א שטוב, וואס היינט הייסט עס מיינט עס אביסל אנדערש, שוין איך זאג דאך, איך זאג דאך נאר א פשוט'ע. יא. אקעי. לאמיר רעדן. נאכדעם, ס'איז אויך זייער ענליך ווער ס'וואשט די וועש. נאכדעם איז דא א שטאט, יא, דעטס מענטשן, אנדערש ווי, אגעין, א מענטש וואוינט נישט נישט אליינס, און נישט נאר מיט זיין משפחה, מיט זיין שטוב, ער וואוינט מיט א באנטש פון שטובער. סאו צוויי שטובער איז די השכלה פון א שטאט, ס'איז דא אין מסכת עירובין, יא, דריי הייזער איז שוין א שטאט, רייט? סאו בעיסיקלי דריי משפחות, דאס הייסט א מכונה שטאט. יעצט האלט מען שוין ביים שטאט, און שטאט איז פאלטיגס, מער ווי שטאט איז נישט דא אין די אלע ספרים. היינט וואס ס'איז דא גרעסערע לענדער דארף מען מעיין זיין צורך עיון גדול, אין תורה איז אויך נישט דוקא סאך גרעסער ווי א משפחה, שייווערט און משה רבנו, וואטעווער, ס'איז א גאנצע שמועס, באט דאס איז די ארגינעל, דאס איז דעי בעיסיקע קצה אז מ'דארף האבן תורה, אז ס'איז דא א תורה, נישט נאר מ'דארף, אז ס'איז דא, יעדער איינער האט א תורה. פון זיך אליינס, עפעס א מענטש, געווענטליך געשעט עס דורך עפעס א מענטש, וואס האט דעי דעי פאוער, דעי דעי עביליטי, דער רמב ם גייט אלעמאל מיט א מענטש, ער טראכט נישט אז ס'קען געשען אליינס. דער מענטש מאכט אפ דער לא אשת חבר. דער מענטש האט די כשרון און די כמשכניות זיין צו פאלגן זיינע לא'ס. דאס איז דאך די גאנצע דיעל פון יענער מענטש. ער, אדער האט ער א גאן, ווי האט ער, דאס איז נישט קיין טעסט, ווי האט ער באקומען די גאן? סאמהאו ער ווייסט ווי אזוי צו מאכן. אבער וואס מאכט אים טראכטן דער לא? וועגן ס'גייט בעסער פאר אים.
אדער, איך ווייס נישט, איין מינוט, ס'קען זיין, ס'קען זיין בעסער אזעלכע מענטשן זענען ערגער, ס'קען זיין סעלפיש וואנס וואס טראכטן נאר פון זיך, קען זיין וואס טראכטן פון די גוטס פון די גאנצע סאסייעטי, דאס איז שוין א שאלה צו ער איז א מלך רשע אדער א מלך צדיק. דאס איז דאך שוין א שאלה צו זיינע חוקים זענען חוקים צדיקים אדער חוקים רשעים. דאס איז א זייער בעיסיק קוועשאן. דו פרעגסט יעצט קשיות אויף א מענטש. איך זאג דיך. קענסט אים בעצם ארויסווארפן. איך ווייס נישט, דאס איז אלס, דאס איז פאליטיקס. דאס איז. ניין ניין ניין, דו דזשאמפסט זייער שנעל. איך האלט נאר דאס. ס'איז דא, יעצט וועלן מיר וויסן צו ס'איז גוט אדער שלעכט. איך בין מסכים. און דער מענטש האט סאמהאו א וועג דיך צו מאכן עס טון, דאס אנישט אז ער אנישט דאזענט קאונט, ווייסט איך איך ביי די וועי.
עקזעקטלי, אזוי איך פלעג אלעמאל זאגן פאר די רבי, אויב די רבי דארף זאגן אז דורך חסידים זאל האבן דרך ארץ איז ער נישט קיין רבי. קאז דעטס איז הי העז וואן דזשאב א רבי, טו מעיק די עולם רעספעקט הים. אויב ער דארף שרייען רבותי זאלסטו א מצוה פארן מענטש זיי חלומ'ן, יו אר רעדי לאסט, רייט?

צו מאכן זיי פאלגן, זייער פאלגן איז נישט זייער דזשאב, ס'איז דער רעבע'ס דזשאב, כאפסט וואס איך זאג? די סעים טינג פאר תורה, דאנט סי עניוואן, פארשטייסט? פשוטע זאך, יא? מ'קען נישט גיין און זאגן רבותי די עולם האלט נישט דערביי, דיין דזשאב איז צו מאכן דער עולם האלטן דערביי, נישט זייער דזשאב, פאר דעם האט מען דיך געשטעלט, דעטס יור אנלי דזשאב, צו וויסן וואס איז וואס איז גוט ווייסט דאך יעדער איינער, און מ'רעדט דאך באופן כללי, יא? זיך דיך נישט מחדש זיין חידושים וואס מ'זאל טון, זיך דיך אז דו זאלסט מאכן זיי זאלן פאלגן, דעטס אלל. אקעי.

וואטעווער איז באהאוו און בעיר, יעדע איינס לאז פיגערן ווי אזוי, באט דאס איז די איינציגסטע צו זיין דזשאב. בקיצור, דאס איז דאס וואס די לידער טוט, און יעדע יעדע סאסייעטי, און דאס ביי די וועי דזשאסט כ'וויל זאגן זייער קלאר, דאס איז א חידוש, דאס אז די רוב רוב נארמאל אונז קליינע מענטשליך ווייסן נישט וויאזוי דאס ארבעט, דזשאסט טו בי קלער, ווי האוו נאו, ווי איך ווייס נישט, יעדע איינער דא איז א לידער, כ'רעד דאך פון די עולם, נארמאלע מענטשן, נאר איים סיריעס, דאס איז ממש א סיקרעט, אויב ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט סודות התורה, ס'איז הייסט סודות העולם, סודות היומען עולם, רייט? כ'רעד נישט פון פון וויאזוי די ווייעמער ארבעט וואקסן, וויאזוי מענטשליכע סאסייעטי ארבעט, דאס איז א סיקרעט, נאובעדי, איט קענט בי טאוט אלמאסט, רייט? יו אלמאסט העוו טו בי בארן וויט איט, אנאדער וועי אוו סעיאינג איט איז יו העוו טו בי דיוויינלי אינספייערט, אין א סערטען סענס, מ'קען דאס רופן נביאה, די רמב ם רופט עס א סארט נביאה, ער רופט עס א התגברות כח המדמה, פונקטליך וואס די סייקאלאדזשי, וואס די טעארי וואס ער טראכט וועגן דא, נישט קיין חילוק, אבער נישט קיין חילוק ווייל. כ'ווייס נישט יעצט צו מסביר צו זיין, באט די פוינט איז אז ער קוקט עס אן און עס איז ווערי בעיסיק איף יו טינק אבאוט איט, דיס איז ליטערלי סאמטינג דעט, קען עס רופן א טעלענט, וואס גיבט צו מענטשן מיט קאריזמא, איי קען טריי טו גיוו דעפינישאנס אויף וואט איט איז, כ'קען דיך נישט זאגן, און רוב מענטשן ס'זיי ממש א פלא אז ס'איז דא אזא זאך, איף יו עסק א נארמאל פערסאן, אפילו מיר, יעדע איינער, הואעווער איז די לידער אבאוו יו, האו דאס די גיי געט טען טאוזענט פיפל טו דענס ביי היז, ער עסט פיש, כ'מיין ער טוט נישט גארנישט, ער עסט פיש, ס'איז ממש א חידוש. אקעי, האט א טרעדישן. האו דיד איט סטארט? העלף מיך נישט, ס'איז א מנהג. ווי איז עס אנגעהויבן די מנהג? איינער האט עס אנגעהויבן, יא? ווי האט איר עס געמאכט? ס'איז זייער שווער צו מסביר זיין, אפשר נישט מעגליך, ווייל ס'איז דא קורסעס ווי אזוי מען לערנט דיך אויס צו זיין א ליעדער, איינער איז שוין געווארן א ליעדער פון יענע קורסעס? נישט זיכער. אפשר, אפשר איז דא קליינע סיקרעטס וואס מען קען אויסלערנען, פיפל טיטש יו רעטאריק, האו טו.

וויאזוי הייסט דער? די פרינץ? איך מיין אז פאר מאסט פיפל דיס איז די ביגעסט מיסטערי אין לייף.
איי דאנט נאו האו טו דא איט, איי נאו האו טו דא איט אין ווערי לימיטעד סענס, אויך אמאל געלונגט עס און אמאל נישט.
אקעי, אקעי סאו דאס איז זייער גוט, איך בין גוט, רוב מענטשן ווילן זיין פאלאווערס און ער וויל זיין א לידער, סא גיט אים שידוך, ס'גוט.
אבער פאר די מענטשן, דזשאסט טו בי קלער, די מענטשן.
איך דו זאגסט מיך יעצט עצות?
אין הכי נמי, באט איי טינק דאט דאס איז א סיקרעט, דאס איז ליטערלי א דיוויין טינג, איך מיין, זאגסט קען מען קען קען איך זאגן טריקס, איך קען, און אויספירן די טריקס דארף מען דאך ווייטער א רבי, רייט?

איי דאנט נאו איף איטס א חיש, קאלד בי איטס א חיש, קאלד בי איטס פארטלי אינבארן, שטייט בטרם א צאן חו בעת נהיגה דעתיך, פארטלי טאוט, פארטלי דיוויינלי אינספיירט. איי אנעסטלי טינק דעט מאסט פיפל, איך וויל זאגן, אינקלודינג מיך, אינקלודינג מיך, איך קען זאגן, איך וויל דיר זאגן, ס'איז זייער גרינג צו שטיין אין די בעק און עס מענעדזשן א טעאריע וויאזוי יענער איז געווארן רעבע, וויאזוי יענער האט געזאגט עפעס אז ער האט נישט קיין געלט, ווי זענען דיינע חסידים אז דו פארשטייסט יא, יענער פארשטייט נישט, דאס איז בי קלער. פרעג פרעג די רבי ווי זייער מאכט ס'גייט, ער קען דיך נישט זאגן. יוזשעלי הי קען, סאו איווען די איווען ווען הי קאוד, ער מאניפולעיט דיך צוויי מאל, רייט סאו גלייב אים נישט. אקעי, מעיבי איטס מעיבי איטס טעות אין חינוך, קאוד בי. כ'בין נישט, מיין מיין טענה דא איז נישט איז נישט, מיי ארגומענט איז נאט דעט איטס א חוש, אויב ווערסעס סאמטינג דעט יו קען בי טאוט, און יו ניד טו בי עדיוקעיטעד פראם ווען יו אר א בעיבי לייק דיס. Wherever it comes from, I want to make you notice that it's something you should marvel at. And you shouldn't stand in the back ווי אויבער חכם, ווייל דאס איז נישט קיין חכמה. אה, ער מאניפולעיט מענטשן. אקעי, דו קענסט מאניפולעיטן מענטשן? ווען דיין זון, דו דארפסט דיין זון זאל גיין אין חדר, זיכער בגרעניצן, קענסט זאגן, ווייסטו, איך האב אסאך, איך טראכט אלעמאל איך בין דאך א מאראלישער מענטש, איך בין נישט קיין מאניפולעיטער, רייט? געב מיר, ווען מיין בעיבי דארף גיין אין טוילעט, איז עס הונדערט פראצענט לעדזשימעט, לעדזשיטימעט איר צו מאניפולעיטן, רייט? מסכים? קיינער נישט מחולק, און איך קען נישט!

ניין, אקעי איך האב נישט, די גייער דארט לאמיך דאס איך אנקום צו די סטראשע ס'קען שיין א מינוט, אבער די גייער דארט איך וויל נאר זאגן איך בין נישט געקומען צו איך וויל נאר מסביר זיין פארוואס ס'מאכט אסאך סענס צו רופן דעם מענטש א נביא, אקעי, א סערטען קיינד אוו נביא, נישט קיין נביא ער קען זיין א נביא אמת, קען זיין א נביא שקר, קען זיין א נביא רשע אזוי ווי בלעם וואס ער מיינט זיך, קען זיין אסאך זאכן, באט דיס איי דא נאט נאו האו דיס ווארקס, איי טינק דעט מאסט פיפל דאנט נאו האו איט ווארקס, ענד די וועי ווי ספעקולעט אבאוט האו איט ווארקס אר טאטעלי ראנג. דער איז סאו אפסייד דאון פון ווי ס'ארבעט, ווייסט ווי רבינו האט געזאגט אז יעדער רבי וואס מ'רעדט אויף דעם איז פונקט די זאך וואס ער האט נישט זיין פראבלעם, איז עס דאך מאשינדיגע קלוגע ווארט, איך ווייס איך האב פראבלעמס, איך בין א רבי, איך מאך איך מאך עס נעט, איך בין נישט משוגע, איך ווייס אז איך האב פראבלעמס, וואס גראדע דאס וואס דו האקסט אויף, יו זשאסט גאט די ראונג פראבלעמס, און האו וויי איז עס, ביי די וועי דאס איז טרו, אפילו די רביס וואס אונז האקן אויף, געווענליך אונז רעדן אויף די ראונג פראבלעמס, נישט ווייל די זאכן וואס אונז האבן אונז ווייסן זענען נישט אמת, ער איז נישט קיין גנב און אן עוף, ס'איז אויך אמת, באט נישט דא הייבט זיך אן זיין פראבלעם, נישט דאס איז זיין חולשה.

ס'איז א קיינד אוו מענטל קעפעסעטי באט א מענטשליכע קעפעסעטי באט ס'איז עפעס עפעס זייער א דבר פלא סאם פיפל מעיק מעיק איט ווארק און סאם פיפל דאנט. מ'קען זאגן מ'דארף זיין די ריכטיגע מינוט מ'קען זיין מ'דארף אסאך קאנדישאנס כ'בין מסכים באט די די בעיסיק זאך אז מ'קען ס'דא פיפל דעט עקטשעלי מענעדזש דא דער קומט אריין אין א צימער די עולם פאלגט אים נאך אפאר מינוט ס'איז אמעיזינג מ'קען עס לערנען אויף זייער אנפן. אין עני קעיס דיס איז א יומען א יומען א יומען טינג ס'איז א יומען פארט אוו יומען נעיטשער דעט דער אר סאטש פיפל אנד דיס פיפל אר די לאו גיווערס אר די ליעדערס אר די קינגס אר די טרייבעל די פריצים איך ווייס נישט וויאזוי ווילסט עס רופן זיי זענען די נשיאים זיי זענען די זקנים ווייסט אין יעדע אין יעדע אין יעדע סאסייעטי איז דא פארמעלי אינפארמעלי ס'איז אלעמאל דא אזעלכע מענטשן און די מענטשן זיי זענען די זיי זענען די נביאים די רמב ם רופט זיי נביאים נביאים נישט דווקא זיי נביאים נישט אלעמאל איין ביי די וועי וואן אוו די גוד וועיס טו געט פיפל טו ליסטען טו איז טו סעי דעט גאד טאלד יו אקעי דארף מען וויסן אויב ס'איז אמת אדער נישט. באט אויך איט דאזנט עקטשעלי ווארק רייט? מעני פיפל סטענד אן די קארנער און סעי דעט גאט טאלד דעם סטאף און נאבאדי ליסענס צו דעם רייט? סאו אפארט פון ווען מ'זאגט די אייבערשטער שיקט א שליח, כ'וויל זאגן ווען מ'זאגט די אייבערשטער א נביא הייסט א שליח רייט? רשי זאגט אזוי נביא טייטש א שליח יא? און די אראבער האבן די ווארט רסול רייט? וויטש די רמב ם טרענסלעיטס אלוועיס רסול אללה, משה רבינו איז שליח, שליח השם, מלאך טייטש א שליח יא? וישלח מלאך די חכמה פון די מענטשן, אגעין, איז נישט צו זאגן אז דער אייבערשטער האט געזאגט, איך קען אויך, כה אמר ה', טו מיך עפעס, מיין אויבערשטער איז קיין הרגער מיך, טוסט דאך אפילו נישט דאס אויך נישט, יא? די חכמה איז, ווען מען זאגט אז דער אייבערשטער האט איינעם געשיקט, וואס ס'מיינט איז אז דער מענטש האט א כח, עס קומט פון דער אייבערשטער, אלעס קומט פון דער אייבערשטער.
יא, אבער איך גיי, דער רמב ם זאגט עפעס וועגן דעם, איך גיי דאס שוין זאגן. דער מענטש, אבער פאר יענעם, איך וויל רעדן וועגן, איך קען נישט זאגן וואס ער זאגט וועגן יענער, קודם, יעצט רעדן מיר פון די מוצלח'דיגע נביאים, אגעין, פיפל זענען נאט עקטשעלי, לאו דווקא אז זיי זאגן כה אמר ה'. דארט זאל האבן די מער בעיסיק זאך פון זיין א נביא, ער איז עקטשעלי סענט ביי גאט טעל געט יו טו דא סאמטינג, און עטס פרעגט פארוואס גאט טוט עס נישט אליינס פארוואס א קשיא פאר מאסן, אזוי ארבעט מענטשליכקייט אז ס'איז דא געוויסע מענטשן וואס דער אייבערשטער שיקט צו מאכן אנדערע מענטשן טוען זאכן, זיי זענען כולי נפש שליחי השם, זיי זענען נביאים זיי מאכן סאו די מאכן די וועלט ארבעטן, איך מיין אנעסטלי אין עווערי סאסייעטי ניד סאמאן לייק דעט, צו ס'איז גוט אדער שלעכט, אן אים איז נאך ערגער, און ער מאכט עס. אזוי ווי גאדאפי אדער די וועם זענען זיי? יא וואטעווער, אנארקי, איך ווייס נישט צו ס'איז אנארקי, באט די פוינט איז געווענליך זיי זיי מאכן מאכן סיידער זיי מאכן עטליסט עטליסט זיי מאכן מענטשהייט ארבעטן נאכדעם קען מען רעדן צו עס ארבעט אויף א שלעכטע וועג באט דעטס לייק די פירסט סטעפ רייט פירסט העסטו ווארק יו נאו ענד דיס איז גאד סענדינג דעט דעטס דעטס תורה דעטס דעטס דעטס א תורה דעטס וואט תורה איז פאר דעטס וואט אלל תורות אר עבאוט אין די פירסט סטעפ עטליסט. שטימט? יא דו איך וויל נאר זאגן וועגן די נביאים וואס וואס מען פאלגט זיי נישט איז איווען מאר וויערדלי גאד סענט אין א סערטען סענס ווייל די נארמאלע מענטשן זאגן נישט זאכן וואס מען פאלגט זיי נישט און דעי ספעשעלי דאנט עקט לייק פיפעל לייק ירמי' הנביא וואס מען לייגט אריין אין דזשעיל און מען זאגט נאך אלץ דא אזעלכע מענטשן באט דער אין דיס סענס דער נביאים

ירמיה זאגט אויף זיך אז ער, די דבר השם וואס סאו פאוערפול טו הים, הי דזשאסט קאדענט, ער האט זיך געקענט מיסן אגענטן, ס'מאכט נישט קיין טראפ סענס וואס ער האט געטון, ער איז געגאנגען צום מלך און זאגט, עס האט נישט געהאט קיין טשענס פון ארבעטן, אפשר האט יא געהאט א טשענס קען תשובה טון, באט ער האט נישט געטראכט אז ס'דא א טשענס פון ארבעטן, נישט דאס איז געווען זיין חשבון, ער האט געהאט א נביאה, און דעטס וואט א נביאה איז, אין אנדערע ווערטער די גיין איז אויך פארט פון נביאה, דו מיינסט אז נביא באקומט א נביאה ביי זיך אינדערהיים, נאכדעם האט ער א נסיון ס'זאל זיין כובש נביאותו, איך טראכט אז כובש נביאותו חייב מיתה, פשט אז די נביאה הרג'עט אים.

ער ווייסט אליינס נישט פארוואס. נאפאליאן האט העגעל געזאגט איז געווען א נביא, רייט? הי וואס די ספיריט, אי דאנט נאו. העגעל העגעל וואנטס די גאנצע תורה איז זיינע געקומען ווייל איינמאל האט ער געזען נאפאליאן אויף א הארס בעק דארט אין זיין שטאט, און ער האט געזאגט הי סא די די גייסט, די וויזען איז, די ספיריט אוו די עידזש אין אין בעיני בשר, אין אויפן פערד דארט. ער האט נישט געוויסט פארוואס ער טוט דאס, אזוי האט ער געזאגט. דאס דאס איז א סארט וועג פון פון טראכטן. על כל פנים, דעטס דעטס דעטס דעטס דעטס א קיינד אוו תורה, אקעי? יעצט וואס איז די פראבלעם מיט די סארט תורה? איך דארף עס זאגן קלאר, ס'איז אלעמאל דא אזא סארט תורה. נישט דא געווען, נאכנישט געווען קיין וועלט אן קיין תורה. איך מיין אז נישט, אז נישט, אויב ס'איז יא וואלט עס סתם צוזאמגעפאלן. סאו ס'נישט דא, ס'איז א נאטרירליכע זאך, ס'איז אלעמאל דא, ס'איז אלעמאל דא תורות. דאס איז נישט, משה רבינו האט נישט דאס, נישט דאס אויסגעטראפן. נטורי קרתא אר קיינד אוו מיוטעישן אוו א סערטען תורה. מען דארף רעדן צו מען דארף לעבעדיגע מענטשן אדער טויטע מענטשן, כ'ווייס נישט, מען דארף ס'דארף זיין עפעס וואס פירט. יא, קען זיין ס'קען זיין א בוק, כ'ווייס נישט אויב ס'מוז זיין א לעבעדיגע מענטש, משה רבנו איז פירט פירט כלל ישראל שוין פאר א לאנגע צייט אן זיין לעבעדיג. נישט ס'איז נישט די עקזעקט נא סיריעסלי אף קאורס. דעטס די די די לעבעדיגע רבי באט אפילו די די לא די די תורה.
אקעי, אבער אבער ס'ארבעט. סאו סאו די פוינט איז אז אויב מענטשן כאפן נישט דאס אפשר כאפן מען יא אבער למשל ס'דא אסאך קשיות מענטשן גייען ארום מיט אסאך קשיות אויף די תורה וויאזוי קען זיין דאס וויאזוי קען יענץ די ריעל קשיא האסטו די אנלי ריעל קשיא און דאס איז האו עקטשעלי אין די ענשענט ווארלד פיפל דיד דעס ווערי עקספליסיטלי סיי צווישן אידן איף יו ריעד דזשאסעפוס יו סי הים דואינג דעט און אגענסט אפיאן און אדער פלעיסעס סיי די גוים צווישן זיך, סיי אויב ס'איז דא אזווי א קשיא אויף די תורה, און דער רמבן אין זיין זיין דרשת תוס' שם תמים הייבט אן מיט די קשיא, איז עס נישט, יבם ארבע שטימט נישט, און פרי בשנתן עס מאכט נישט קיין סענס, דאס איז דאס איז זייער א קליינע סארט קשיא, דאס איז ווערט לייגן דעם א קשיא, א סתירת הרמבם. די ריעל אינטרעסטינג קוועשן אויף די תורה איז, אויב ס'איז אינטערעסאנט דארף מיינס זיין, דיס איז די ריעל קוועשן, ס'איז טאקע א ריעל קוועשן. איז קוק אהער, ס'איז דא א, די אידן האבן א קאנסטעטושן, זיי האבן א, דאס איז וואט די קאנסטעטושן מינס, רייט? וויר טאלקינג, וויר נאט טאלקינג אבאוט ריטן לאו יעט, באט ס'איז דא עפעס, עפעס אזא איינער וואס פירט זיי, זיי האבן א רב, זיי האבן א פירער, זיי האבן א תורה. און ס'איז דא אסאך אנדערע מענטשן וואס האבן אויך, און אפשר האבן זיי א בעסערע. איף סאמאן ריעדס די, די, די, די קאנסטעטושן אוו די יונייטעד סטעיטס אוו אמעריקא, אדער די קאנסטעטושן אוו עטענס, אדער די קאנסטעטושן אוו מויאוו, איך ווייס נישט וועמען, און ס'זעט אים אויס גאנץ גוט, און ס'גייט, זעט אויס צו ארבעטן, יא, פאר עקזעמפל, און זעט אים אויס צו ארבעטן, יא, באט פיפל דעט ריעד דעט, דאנט ריעד דעט קשיא, איך הייב זאגן, משה מיינט ס'נישט אויסגעטראפן, הו קעירס צו ס'איז אויסגעטראפן אדער נישט, דאס איז דאך שאלה צו גענוי, דאס איז שוין געווען, די שאלה צו ס'איז א בעסערע, צו דאס איז א בעסערע תורה אדער יענץ, דאס איז די, עקזעקטלי, דאס, און בעיסד אן, איווען בעיסד אן וואט, נאו ווי גאו אראונד קלעימינג איטס מן השמים, וואט דאס דאט איווען מין? ווי קומט עס אריין בכלל אין די שמועס? מ'דארף דאס מסביר זיין, איך האב נאך נישט מסביר געווען דאס היינט. וועלכע סיסטעם בעסער ריזאלטס? ריזאלטס? איז בכלל בעסער? אלל דיס קוועשאנס, דעטס די ריעל קוועשאן. ס'איז דא אידישקייט, איך וויל זאגן זיי, ס'איז דא אידיש צו, און דער איז לייק רעלידזשענס וויטש אר סאם נאט עקזעקטלי א סטעיט, סאו ס'איז א נייע סארט גירסא, באט ס'איז דא פארשידענע רעלידזשענס, און זיי האבן אלע זייערע אייגענע תורות, יעדע איינע האט זיך א תורה, און דא קענסט קוקן, און עס איז א ריעל קוועשאן, כ'מיין צו זאגן סתם ס'איז בעסער אדער ערגער איז סתם אבי צערעדט, באט יו העוו טו טינק וואט איז דיס דעטס די קוועשאן, צו ס'איז א בעסערע אדער א ערגערע. אויב איינער וואלט געוויזן, אויב ס'וואלט געווען קלאר אזויווי ס'שטייט אין די פסוק אין פרשת ואתחנן, אז די אלע גוים זאגן כמי גוי גדול אש לא חיכם משפטים צדיקים כל התורה הזאת, וואלטן אלע אידן געהיטן די תורה, וואלטן די גוים אויך געהיטן די תורה. און די פסוק אליינס ביי ב זאגט עס בתור מוסר. די ריזן פארוואס דאס ארבעט נישט איז ווייל אונז פאלגן נישט די תורה, אונז פארשטייען עס נישט, און אףקאורס איטס נאט, עז פרעקטיסד, איטס נאט מאטש סמארטער דען עני אדער וואן. סאו אףקאורס דער'ס נאו ציוסלעס צו רעדן וועגן דעם, מ'קען פראוון אז ס'איז קלוגער, וואס האב איך פון דעם? טו עס, טריי עס צו טון, איך ווייס נישט. ברענג משיח. בקיצור, אן משיח אן ברענגען משיח, איז פשוט זיך צו דאהנען צו ס'איז א בעסערע תורה אדער נישט, ווייל עס איז נישט די פוינט. אדער עפעס א קאינד אוו משיח, איך ווייס. דאס איז די ריעל קוועסשאן, דאס איז די ריעל, די ריעל קוועסשאן. און דא הייבט זיך אן די קוועסשאן, איך וויל זאגן נאר איין, וואט טיים איז איט? איך גיי זאגן איין זאך, כ'האב נאך צייט. נאר מ'דארף זאגן נאך איין זאך, נאך איין וויכטיגע זאך וואס כ'האב נאכנישט געזאגט, נאך איין וויכטיגע זאך פארוואס איז דא א, א מער דזשענעראל קוועסשאן, דאס איז אלס ווי א אז זיי אפרייט קוועשען איז פיין נאך איז בעסער מען קען מען קען אבער איך ווייס נישט אויב ס'איז אפגעפרעגט ביי די וועי איך נאך קיינמאל נישט געזען איינער זאל עס טוהן ביי די וועי ווערי אינטערעסטינגלי אלל די בעל תשובה מענטשענס אלע קיינער האט נאכנישט גענומען נעם א בוק פון די יו עס קאוד און א בוק פון די שולחן ערוך און זעה וועלכע איז בעסער פיגור אוט האו טו איי דאנט איווען נאו האו טו קאמפעיר איט קאוז אין ארדער טו קאמפעיר יו ניד טו האוו סאם קיינד אוו פאליטיקעל טעארי ליגעל טעארי אויף האו טינגס שוד בי נאובאדי העז דעט טעארי עוועריוואן איז דזשאסט ארגואינג די האסט א קשיא איך האב א ס'איז סתם ענעקדאוטס רייט

דעי ווער נאט עז קליינקעפיג ווי אונז, זיי זענען נישט געווען זיך אין די וואנס דעט אנדערסטוד די רמב ם און אנדערע, זיי זענען נישט געווען אינטערעסירט צו צו ווייסט וואס מענטשן וואס דינגען זיך מאכן, אונז האבן א שאטן אונז זענען ענק האבן אז מען פארט אויף א רויטע לייט אינמיטן די נאכט באקומט מען א טיקעט, אונז ביידע זעלבע משוגע איך בין ווייניגער משוגע, וואס איז א חילוק וואס איך ווייס נישט לאמיר מאכן ווייסט וואס לאמיר מאכן א ליסט פון וויפיל לאוס עס מאכט נישט קיין סענס האבן וויפיל בראקרעסי האטסטו און וויפיל בראקרעסי האב איך און וויפיל בראקרעסי איז גוט און כ'ווייס נישט פיגור סאמטינג אוט איי דאנט קנאו. וויר נאו אי דאנט נאו עניוואן דואינג דיס, ענד ענד אלסא וויר דאנט עקשעלי העוו א ליווינג תורה וויטש איז עקשועל לאו אוו עניטינג, סאו דעטס אנאדער פראבלעם, זיך אלץ טעארעטיש קען מען דאך סתם זאגן וואס מען וויל, נאר וויפיל ס'איז איז דאך מיט אסאך לייטערס ווייל אונז זענען אין גלות, ס'איז אסאך פראבלעמס און דיס איז די ריעל פראבלעם, ס'איז נאט באט דיס איז די די די וועיר די דיסקאשען סטארטס ריעלי. יא, די רמבן, די רמבן, קענסט עפענען, איך זאג נישט, איך זאג נישט קיין אפיקורס'ע קשיות, די רמבן האט א דרשה תורת השם תמימה, האט זיך געזאגט בציבור, אין זיין שול, איך ווייס נישט ווי, און הייבט אן שטייט א פסוק תורת השם תמימה, ויש להקשות, פרעגט די הייליגע רמבן, וואלט איך געדארפט פארליינען די לשון, אבער די רמבן פרעגט די קשיא, תורת השם תמימה, יא, איך ווייס נישט, קוק ארום, מיינע נעיבערס האבן אויך גאנץ א פיינע געזעץ, איך זע נישט קיין פראבלעם מיט עס, איך וועל זיך דינגען ארויף אראפ, סימס טו ווארק, ווייל הכל לאומות. די זוהר פרעגט א בעסערע קשיא, יא געדענק פון די, אקעי. בקיצור, דאס איז א סיריעס קוועשאן, דעטס וועיר די קוועשאן העז טו סטארט. איף יו דאנט האוו ענסער דיס קוועשאן יו קענט איווען טאלק אבאוט וואט די תורה איז, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, נגלה, נסתר, גארנישט הייבט נישט אן צו מיינען גארנישט. ווי דאס?
קענען וויסן וואס איז בעסער מוזט דו וויסן די אלע זייער גוט, מ'דארף אנהייבן דא, דאס זאג איך, אויב איינער האט נישט קיין תירוץ צו די קשיא, ער קען נישט, בעיס איז, פארוואס האט אמעריקא היינט, פארוואס האט אמעריקא א קאנסטעטושען? פארוואס האט די טעלעוויזיאן דאזענט העוו קאוז דעם טויטער וואטעווער וואט איז גאוינג אן וואט איז דיס אבאוט ס'דא נאך א וויכטיגע זאך איך דארף זאגן נאך איין זייער וויכטיגע זאך וואס שטייט דא און מ'דארף דן זיין אין דעם נאך א זייער וויכטיגע זאך סאו די מעין די מעין ארגומענט און דאס איז א זאך וואס מ'דארף מדייק זיין מ'דארף זייער גוט מדייק זיין מ'קען נישט סתם זאגן זאכן די מעין

אז אמעריקע, אזוי ווי מיר האבן גערעדט, זיי זיי זאגן נישט אז זיי זאגן נישט אז זייערע געזעצן קומען פון הימל. זיי זאגן קלאר אז דאס איז א מענטשליכע זאך. עס איז ריספאנס אז עס איז דא איין זאך וואס קומט פון הימל, אז אלל מען אר קריעטעד איקוואל, ענד זיי אר ענדאוד ביי דער קריעטער ביי אינעליענעבל רייטס. דאס קומט פון הימל. ביי די וועי, דאס איז א תורה מן השמים קלעים, דזשאסט בי ווערי קלעיר. דיס
דעי און די דעקלערעישאן אוו אינדעפענדענס ניין די דעקלערעישאן אוו אינדעפענדענס טענה'ט א טענה פון תורה מן השמים מען דארף נעמען זייער ערנסט די טענה קאוד בי איטס נאנסענס קאוז הו טאלד אים באט ער זאגט אז ס'איז סעלף עווידענט אז גאט האט געגעבן פאר מענטשן רייט ער פארשטייט עס פון פסוק איך ווייס נישט אפשר ער האט עס גענומען פון א פסוק אבער על כל פנים ער טענה'ט א טענה פון תורה מן השמים יעצט אויף וויפיל זיינע געזעצן זענען נישט געבויט אויף דעם מאוסטלי. אבער. רייט דעס איז האול. רייט דעס איז האול שיר שיר. א האול שטיקל תורה אבאוט דעס. באט די פוינט איז עפעס איז געבעיסט. דאס איז א תורה. כ'וויל זאגן נאר דאס איז נעטשרעל לאו. כ'ווייס נישט. קיצור. ס'איז קיינד אוו תורה משמים. באט אין דזשענעראל. און דאס איז וויכטיג. דאס איז וויכטיג. יא יא יא. ניין די. און אויך דער האלט אז. ער האלט נישט. אקעי, איך בין נישט אריינגענער'ט. דאס איז א וויכטיגע זאך. יעצט, און די אידן, די אידישע, די אידישע געזעץ, דאס געדענקען, די תורה תורה טייטש געזעץ, און די קלויז איז שטארק געזאגט אז טייטש געזעץ, מצוה איז נישט שטארק לייט, אין די רמבם'ס וועלט איז מצוה טייטש געזעץ, און נאט דעט, איי דאנט עגרי דעט דעטס די פשט, באט דעטס האו די רמבם טאלק. מצוה איז טייטש לאו, די לאו. הי קאלס איט לייק דעט אין אראביק, די לאו, אר שאריא, וויטש דזשאסט מינס לאו. די רמב ם קול תורה שריעה ווייסט אז ווען מ'האקט אויף שריעה לאו מיינט עס הלכה, עס איז טייטש, עס איז דזשאסט טרענסלעישאן אין אראביק, יא. מצוות, דער פארטיידיגער וואלט געטראכט מצוות שריעה, דעט וואס דעט וואס די אראביק טרענסלעישאן אויף די ראשונים, סאו זיי קוקן אן תורה פאר א געזעץ, צו עס איז ריכטיג פשט אין פסוק איז א גרויסע שמועס, אבער דעטס דער, עטליעסט די איך פרעזענט זייער וויו. ענד ס'איז זיכער אז מ'דארף א לאו, צו ס'איז דא נאך זאכן וועלן מיר שוין זעהן. אין די אידישע שריעה, אינקלודינג אין די מוסלעמענישע, ביידע עטליעסט, און אפשר די נאטרישע אין א סערטען, אין א דיפרענט קיינד אוו וועי עקשעלי, זאגן אז זייער געזעץ קומט פון הימל, קומט פון דער אייבערשטער, רייט? נאו, און נאכדעם הייבט זיך אן א צשמועס צווישן זיי, דער זאגט נאר מיינס איז פון דער אייבערשטער, זיי זאגן ניין דווקא מיינס, שלי, של חצי שלי, כולו שלי, ס'הייבט זיך אן א גאנצע געראנגל, רייט? פון דעם פארשידענע און דער רמב ם האט טעקט ווערי סיריעסלי דיס קוועשאנס, איי דאנט טינק אנלי בתור מה שתשיב, מענטשן, איינער האט געפרעגט לעצטע וואך וואס איז א חילוק, איך בין נישט, וויל נישט זיין קיין מוסלאמענער, וואס איז א חילוק, און דערפאר דארפסטו נישט וויסן די תירוץ פון דער קשיא?

ס'איז קען דו קענסט נישט קומען אזוי ווי רוב אידן קומען און זאגן אונזער בוק איז א פאקס פון הימל אקעי די דזשאסעף סמיט וואס די מאוסט ליטערעל ס'איז געקומען א מלאך און געשריבן אויף טעבלעטס אזוי ווי שטייט אין די לוחות יא און דו קענסט נישט קומען און זאגן און נאכדעם קען קומען א גוי און זאגן קום הער ס'איז דא א צווייטע בוק ס'קומט מ'זאגט אז ס'קומט פון אויך פון הימל הע הע הע הע הע מאכסט דיך נאריש. האלא, ווער מאכט זיך נאריש דא? די נארישקייט האבן אונז שוין מסכים געווען אז ס'איז נישט נאריש, רייט? בויס אף אס קלעים דער איז א בוק דעט קעים פראם העווען. יעצט וועלכע בוק? איז אזוי ווי איינער זאגט, נאו ווער דזשאסט האגלינג אן די פרייז, רייט? אבער דו קענסט נישט זאגן אז דאס איז נאריש צו זאגן. כ'מיין, דו קענסט רעדן מיט אטעאיסטן וואס זאגן אז ס'איז נאריש, באט דו האלסט דאך נישט אז ס'איז נאריש צו זאגן אז א בוק קומט פון הימל, רייט? סאו קענסט נישט זאגן ס'איז נאריש, קענסט ברענגען ראיות, מיינס קומט יא, דיינס קומט נישט, באט ס'איז א סיריעס קוועסטשן, א ווארענט טו טעיק דיס ווערי סיריעסלי. עס קען זיין, איך מיין אז רוב אידן היינט, אינקלודינג די פרומסטע אידן וואס איך קען, נעמען נישט ערנסט די אפשען אז בוכס קומט פון הימל. אויב די רמב ם האט יא דארף מען וויסן, אבער עטליסט אין די לענגווידזש נעמט ער עס ערנסט, יא. און רוב מענטשן, די ראשונים האבן עס גענומען ערנסט. זיי האבן זיך ערנסט געדארפט וויסן וואס צו טון מיט דעם אנדערע מענטשן וואס האבן אנדערע בוקס וואס קומען פון הימל. ענד ביי די וועי, דזשאסט טו בי קלעיר, נאט עוועריוואן סעיז דיס. כ'מיין, כ'ווייס נישט, כ'האב געליינט, מ'דארף, איטס ווערי הארד טו סעי טינגס אבאוט אדער קולטורס און ענשענט היסטארי, באט די גריקס דידנט קלעים דעט דער לאוס קאם פראם העווען, דעי קלעים דעט סאלאן געיוו דעם דער עטענס לאוס, ענד עגעין, די אמעריקאנע היינטיגע לאוס למשל קלעימען נישט אז זיי קומען פון הימל, זיי זאגן קלאר ווער ס'האט עס געמאכט, זיי קלעימען אז ס'קומט פון די מענטשן און דען ענד אוו די דעי די פאוער, אבער זיי קלעימען אז די געזעצן קומען פון קאנגרעס, קומט נישט פון הימל, יא? וואס איז א נפקא מינה, מ'דארף עס עניוועיס טון, רייט?

אין ארדער טו העוו א קרייטעריע צו אפשלאגן יענער אדער זיך בכלל צו האבן א שמועס אז נישט הייבט זיך אן די גאנצע שמועס איטס די אנלי וואן וואט די מינס די אנלי וואן וויי שאד איט בי די אנלי וואן אפשר איז דא א ריזען באט דארף דאך האבן עפעס א זאך וואס צו זאגן וועגן דעם אקעי סאו אוואדע מ'קען זאגן היסטארישע טענות איי דאנט איי דאנט נאו האו דעטס סופאוזד טו ווארק באט דער רמב ם זאגט נישט קיין אין אין אפשר אמאל זאגט ער, באט אין דעם פרק זאגט ער נישט קיין היסטארישע טענות, ער זאגט אזוי, ער זאגט זייער אינטערעסאנטע זאכן, כ'קען נישט אדורך גיין יעדע זאך וואס ער זאגט, אבער וואס ער זאגט איז, די מעין טינג, וואטס די פוינט, וואט דאס איט מין, ער לייגט ער פרעימט עס אזוי, וויאזוי וועסטו וויסן אז איין געזעץ איז פון הימל און איינס איז נישט? ווי זאלסטו וויסן? און ער זאגט צוויי זאכן, אונז האבן שוין גערעדט וועגן דעם אמאל, ער זאגט, ער זאגט צוויי זאכן, קודם כל, ער זאגט קודם כל, מ'דארף דאס זאגן, קודם כל זאגט ער, ס'קען דאך זיין אז ס'געקומען פון הימל, און א צווייטער האט פשוט געטוישט די נאמען, זשאסט א פלעידזשערייזער, דיס העפענס אלל די טיים, רייט, אין עוורי יומען קולטשער דער'ס אלוועיס פיפעל דעט טעיק סאמטינג דעט סאמאן עלס אינווענטעד, און זיי זאגן אז ער האט עס געמאכט, רייט, עדיסאן האט געזאגט ער האט געמאכט לייט באלבס, און אזוי ווייטער, איינשטיין האט געזאגט ער האט געמאכט רעלאטיוויטי, און ניוטאן האט געזאגט ער האט געמאכט קאלקולוס, יעדער איינער זאגט אלעס זענען בלאפערס, רייט? בקיצור, יעדער איינער זאגט נעמט זאכן וואס צווייטער האט מחדש געווען, און אזוי ווייטער. סאו, אין אנדערע ווערטער, וואנט עקספלעין דיס, דאס איז זייער אינטערעסאנט, ווייל אין אנדערע ווערטער, ס'דא צוויי עדינים דא, רייט? מ'דארף וויסן איין זאך צו די איידיעס קומען פון הימל, צו די געזעצן קומען פון הימל, נאכדעם צו דו האסט עס געברענגט פון הימל. צו דו האסט עס אליינס געברענגט אדער ס'איז נאר געגאנגען פון יענעם און געטוישט די נאמען, יא? אויף וויפיל, און זייער וויכטיג, אויף וויפיל די געזעצן, און ווערי קלאר, אויף וויפיל עשרת זאכן, די עשרת הדיברות, זענען די געזעצן פון כל אומה ולשון, אלע פון זיי קומען פון הימל. כאפסט? זיי זענען נאר פלעדזשערייזערס. זיי זאגן אז דזשארדזש וואשינגטאן האט געזאגט, נישט משה רבינו, נפקא מינה ווער האט עס געזאגט.
אה, דאס טוען זיי טאקע נישט. איך רעד נישט יעצט פון חמץ פסח. דאס איז אנדערע, אנדערע, אנדערע, איך, איין מינוט, קודם זאל מען, איך וויל דיך עפעס זאגן, קודם זאל מען אויפהערן צו רצח'ענען גנב'ען, נאכדעם טראכטן וועגן חמץ פסח.

כאפסט? ווייל ס'קומען פון הימל קומט, עגעין, קומט די געזעץ, די איידיע, די מצוה. ס'דא א מצוה, ס'איז די מצוה פון פריער, ווי איז געקומען פון הימל? האט מען גערעדט וועגן דעם אמאל? אה, ס'געווען א שיעור אנדערש. און ווי כאפט א נפקא מינה פון ווער ווי. ס'איז נישט קיין שום נפקא מינה. ס'איז נפקא מינה פון פון נעימס. איף יו ווערי מקפיד טו סעי, טו סעי משה קיבל תורה מסיני און נישט מוחמד קיבל תורה מסיני, איז דאך סתם, ס'איז דאך סתם פאליטיק דאס. אין די לאו לעוועל סענס אוו פאליטיק. דאס איז נישט קיין שום נפקא מינה. איט שודנט באדער יו, איף יו אר א סמארט פערסאן שודנט באדער יו אז דער רבי הארגעט נישט, ער הארגעט נעבעך יא, אבער אויב ער האט נישט געהארגעט ווייל מוחמד האט געזאגט און נישט ווייל משה האט געזאגט וואס א נפקא מינה, ס'איז א שאלה פון קרעדיט, ער איז א שקרן, ווייסט אז מוחמד איז געווען א גרויסן שקרן, ער איז טאקע געווען, איך מיין דעטס העפענס טו בי היסטאריקלי טרו, באט דאס איז שוין היסטארי איך וויל נישט רעדן פון היסטארי, באט די געזעץ איז געווען פון משה, ער האט געזאגט אז גוטע געזעץ, לאמיר זאגן אז איך האב עס באקומען.

און די רמב ם זאגט עס דא וועגן זאג איין גרויסע זאך וואס מען דארף וויסן, הי סעיז איט לעיטער דא אין די פרק אז אויב דער וואס איז דיין מעסענדזשער, וואס איז דיין נביא, איז א שקרן, איז גרויס אין צרות. נישט נאר דעם אויב איז א מויף אויך און א רוצח איז עס זיכער אין גרויסע צרות, רייט? ביקאוז דיס גיי איז נאט טראסטווארטי, איז נאט א, איז נישט קיין גוטן שפיגל פון די תורה מן השמים, נישט קיין חילוק צו ער האט עס מעתיק פון זיך צו פון א צווייטן, דאס איז א ריזיגן פראבלעם. סאו דאס אליינס וואס ער זאגט אויף זיין אייגענעם און וואס יענער האט געזאגט איז דאך שוין אליינס א פראבלעם. קענסט זאגן אויף ענטפערן, איך ווייס נישט, אבער עס איז אליינס א פראבלעם און בפרט אויב מען ווייסט פון זיין, די רמב ם זאגט דאס, אויב מען ווייסט פון זיין לייף סטארי אז ער איז נישט געווען אזא צדיק, איז זיכער א פראבלעם, באט איי איי האנדרעט פערסענט דעטס דעטס וויי איי, כ'מיין ס'איז פשוט, יא, די גרעסטע קשיא אויף, אויב ס'איז דא א קשיא אויף די תורה איז עס איז עס מנהיגי התורה וואס זענען וואס זענען נישט אזעלכע גרויסע צדיקים. נישט ווייל נישט ווייל ס'איז א קשיא, זה שלומדי תורה איז מיין מעלים עיני מעשיו, ווייל מ'דארף דאך אים פאר די מסירת התורה, אויב מ'דארף אים נישט איז גוט, אויב מ'טאר אים אויסקראסן, אבער עטליעסט די פיפל דעט ווי טראסט פאר בינג די מוסר התורה פון אים האב איך געזאגט שטייט אין פרקי אבות אז די מענטשן וואס זענען געווען די שושלת התורה האבן אלע געהאט גוטע מידות, ווייל נישט הייבט זיך שוין די שאלה, א טעות איז איין זאך אבער א שלעכטע מענטש איז דאך נישט קיין נארמאלע, אבער דאס איז איין זאך, אבער צווייטנס. איז א פלעידזשערייזער, אקעי. דער רמב ם זאגט א אינטערעסאנטע זאך אז מסתמא איז ער פלעידזשער וועגן דעם האט ער געטוישט אפאר זאכן כדי מ'זאל נישט כאפן אז ער האט עס גע'גנב'ט. דאס רעדט ער וועגן, דאס רעדט ער וועגן. אבער דאס איז איין זאך, אבער איך וויל אנקומען צו די וויכטיגסטע זאך. די וויכטיגסטע זאך איז, די וויכטיגסטע זאך איז, קום קום מיר צו די די מעין פוינט. די מעין פוינט איז, וויאזוי קען מען וויסן אויב א תורה איז פון הימל? אויב ס'הייבט, ריעלי אויב ס'הייבט זיך אן די שאלה. און דען, איף איטס ריעלי פון הימל דארף איך פארשטיין, אויב ס'איז פון הימל, דעמאלטס געטס סטאק אנלי וויט די פלעידזשעריזעם קוועשן ענד דאזענט מעיק סאטש א ביג דיפרענס דעט קוועשן, טו בי אנעסט דאזענט מעיק סאטש א ביג דיפרענס רייט? אויס יוש האט מחרב געווען בית המשיח און אים אויך, ער האט געזאגט אין אייגענע נאמען, טאקע א פראבלעם, ער דארף ער דארף תשובה טון אויף דעם, אבער ער האט געטון מער גוטס ווי שלעכטס, אבער. אויב דו זאגסט דרײַ מאל א זייער וויכטיגע זאך, אויב דו זעסט א תורה, וויאזוי, וואס איז בכלל די קעטעגארי פון א תורה פון הימל? האו איז די קעטעגארי אויף תורות פון הימל אנדערש ווי די קעטעגארי, דאס וואט היז טרייענג טו סעי, פון מענטשליכע תורות, רייט? אנד העז טו בי דיפרענט, יו קענט דזשאסט סעי מיי תורה איז פון הימל, ביי די וועי איטס א וועיסט אוו טיים, ס'דארף זיין ס'דארף קומען פון הימל כדי צו מאכן א תורה וואס דזשאדזש וואשינגטאן קען מאכן, וואס איז א שאד די צייט, כ'מיין, נישט דאס מיינט ער. אלא מאי זאגט ער, איך זאג איך ליין דיך וואס ער זאגט, און כ'מוז זאגן אז אויב איך אויב איך מיין זאג אליין זאכן, ער זאגט אזוי, הנהגות. הערצל אודי אייך, וואו הנהגת השי ת אין ביהמ ש נביאות, הנהגת מיין איך צו זאגן די מהלכים, די פאליטיקס, די מדינות, וואס מענטשן זאגן אז עס איז נביאות, איז דא וואס זיי זענען אמת'דיג נביאות אמיתיות, וואס לא מאלוקיות, איז געטליך, דאס הייסט ס'קומט פון הימל, ויש מהם נמיסיות, נמיסיות איז א לענג די ראשונים, איטס ריעלי נאמאס אין גריק, באט די ראשונים סאמהאו טוק איט טו מין דזשאסט יומען לאו, אקעי. און מהם זאגט ער אזוי, אויב איינער זאגט אז ער, מהם אומרים עונים שיאמרו, אזוי זאגט, אויב אדער עס איז פלעדזשערייזד, אזוי זאגט ער אזוי, כי שתמצא תורה, וויאזוי גייסטו, וויאזוי גייסטו וויסן, כי שתמצא תורה שכל כוונתו, וכל כוונת נותנו, אשר שאר שיעור פעילותו, די סיי די די תכלית פון די תורה און די תכלית פון די וואס ברענגט עס, די די מוסר התורה, אמנם היא סדר המדינה ועניינה, ולא איסור עוול ואכמוס ממנו, איינער זאגט א, ער זאגט קלאר, איך בין געקומען דא צו מסדר זיין יומען איווענטס, אזוי ווי טאמעס דזשעפערסאן זאגט. זייער א גוטע זאך. און ולא יהיה בו הבטה בשום פנים לענינים ענייניים, ער גייט נישט אריינטראכטן בכלל אין זאכן פון מחשבה, אין זאכן פון פון thought. אוי ולא השגה להשלים הכח הדברי, כח המדבר, ולא ירגיש בו. ס'הייסט, ער גייט נישט טראכטן פון דעות אמיתיות, ער גייט נישט טראכטן פון וואס די אמת איז, און וואס דאס מיינט השלמה, צו משלים זיין די נפש פון א מענטש, מבחינת זיין נשמה, really, פון זיין שכל. אויב ס'איז אזוי, סך הכל איז מסדר זיין מענטשן אז זאלן מצליח זיין כפי דעת די לייף ליבערטי און די פורסוט אוו העפינעס, זייער גוט פיינע זאכן, דא כי התורה היא נמיסת מניחא כמו שזה חל עם אנשי כת השלישית, די כת השלישית זענען די מענטשן וואס האבן נאר כח המדמה, דעטס א קעטעגאריזעישאן דעט הי מעיד ערליער. דאס איז דאס טעוועסטן זייער גוט האט א שטארקע הויכע מדמה עס הייסט ער איז א קיינד אוו נביא בעסיקלי דאס איז נישט געטליך באט דאס איז נישט דאס הייסט נישט קיין געטליכע תורה וועגן דעם זאגט מען נביאו של שלמה אליהו עס איז דא נביאים א נביא פון עולם הזה נישט אזויווי מען קען זאגן א געוויסע אנדערע נביאים נישט נביאות משה אדער געוויסע זאכן א קליין סארט נביא ס'איז מן השמים אויך אלעס קומט דאך פון הימל די אייבערשטער האט אינספייערד דעם אויך די אייבערשטער לב מלאכים ביד השם וואטעווער די אייבערשטער האט געמאכט אלעס אבער נישט דאס איז די מיינט אבער ווי אזוי זאלסטו וויסן אז אויב עס איז געשעט אז עס איז פון הימל כשתמצא תורה שכלו ונגעותיה מעיונים ס'איז גוט ס'שטימט

ואשתדל לחקר בני אדם ולהבינם ולהאירם עד שידי המציאות כולו על תחינת אמת, די תורה וועט פרובירן צו אויפוועקן מענטשן, ס'זאל מעורר זיין מענטשן, ביז אלע מענטשן זאלן וויסן אלע ריעליטי, דעמאלטס תדע שזוהי ס'הנהגה מאיתו יזבח נפש התורה איה להיות, און ס'וועט נאר בליסן צו בלייבן צו דער מענטש איז א שקרן אדער נישט, דעמאלטס צו טשעקן עס צו קענען דער מענטש עס צו וויסן. אבער דאס שטייט התורה אלוקית מיינט אז ס'איז נישט נאר עוסק אין תיקון הגוף נאר אויך אין תיקון הנפש וואס ער רופט שפעטער אויך אין טעללינג יו די טרוט, און טיטשינג פיפל די טרוט. דאס איז וואס די רמב ם זאגט דא אין דעם, אין דעם זאגט ער פריער, פריער זאגט ער א לענגוויטש, איך זאל נאר זאגן א שפראך וואס ער זאגט אין סוף פרק ל', זאגט ער אז די תורה איז פאר די אדם השלם און צו מאכן אלע מענטשן אזוי ווי אן אדם השלם. אדם השלם מיינט צו זאגן נישט, נישט ער זאל האבן אסאך געלט, איז אויך גוט, נאר קודם דארף מען האבן אסאך געלט, אבער בעיקר אז ער זאל גיין אין גן עדן, רייט? ער זאל האבן עולם הבא. עקזעקטלי. אוי, אין אנדערע ווערטער, די סאסייעטי וואס זייער פורסוט אוו העפינעס איז אין עולם הזה, זיי האבן א מענטשליכע תורה. די סאסייעטי וואס זייער פורסוט אוו העפינעס איז וואס אונז רופן שמחה אמיתית, רייט? שמחת הנפש, די שמחה פון פון השגת השם, די זיי האבן א תורה פון גאט. דאס איז די טעם. איז קאמפערעד מיט. דעמאלטס הייבט זיך אן די שאלה צו ס'איז די ריכטיגע וועג, צו ס'איז נישט. דא הייבט, דעמאלטס הייבט זיך אן בכלל א שמועס. מ'קען דעמאלטס חוקר זיין. איי איי. איי טינק סאו, ווייל נישט אסאך מענטשן האבן תורות וואס זיי זאגן קומען פון די עק, אפשר האט ער א פאלשע אמת, דעמאלטס איז צרות, באט עטליסט דיס איז ווער די סאבדזשעקט ביגינס, און דעטס און דאס איז די סענס פון זאגן א תורה מן השמים, דאס איז טייטש א תורה וואס קומט פון גאט, אז עס קומט נישט נאר וועגן א מענטש'ס גוף נאר אויך וועגן א מענטש'ס נפש, וועגן א מענטש'ס שכל. עד כאן, עד כאן דבריו הקדושים וועגן דעם, די יומען איווענטס זאך איז זייער פיין און וואויל, אבער עס איז נישט קיין געטליכע תורה. ווען מען זאגט תורה האט משה קיבלט תורה מסיני מיינט מען צו זאגן אז סאמהאו, אפשר נישט אלע מצוות נאר א חלק, אבער ספר המדע, רייט? מען מיינט זאגן ספר המדע. מען מיינט זאגן אז די תורה, איז איז נוח ודי לכאן פי הגביר שמעני, רייט? די תורה איז נישט נאר כדי מען זאל נישט גנב'נען, עס איז זייער וויכטיג מען זאל נישט גנב'נען, און מען גנב'עט קען מען נישט לערנען אויך נישט, זייער א גרויסע פראבלעם ווייל מען דארף א גאנצע צייט שטיין וואטעווער, קיין צייט. אבער אויב נאכדעם וואס מען האט געווען אזוי סייווי מען גנב'עט נישט, גייט מען אויכעט קענען וויסן די אמת, און דאס הייסט אז עס איז א געטליכע תורה, דאס איז די סארט זאכן וואס הייבן אן צו זיין געטליכע תורות. נאכדעם איז דא פאלשע, ס'איז דא קרומע, ס'איז דא פארדרייט, ס'איז דא אלע מיני זאכן. עד כאן. אוי ווי דאס שטייט, איך זאג שטייט מצוה שנתן הקדוש ברוך הוא שנתני לו למשה בסיני. אך אך, ס'קומט, ס'איז דא נאך, איך דארף רעדן צו חלק ב' וועגן לא תוסיף עליו, איך וויל נישט יעצט אריין גיין אין דעם. אבער. אבער אבער. ניין, איך וויל דיך זאגן, איך וויל דיר זאגן א ווארט, איך גיי דיר שוין זאגן א ווארט, ס'איז נישט דערנאך זייער אינטערעסאנט, אין די, אין די, אין די, אין די, ס'איז נישט אלוקית, ס'איז נאר אלוקית, ס'איז אלוקית אין די סענס, אין די ערשטע סענס, אויף דעם אלעס, די, די, די כח, כח הנהגה איז אויך געטליך אין א סערטען סענס, אבער נישט אין די סענס וואס די תורה איז געטליך, די תורה איז געטליך ווייל ס'איז א תורה, ווייל ס'איז א תורה מן השמים, די, די, די. די אמעריקאנע דעקלערעישאן שטייט אז זיי האבן בטחון אין דיוויין פראווידענס עטס אין די ענד, איט סעיז דעט זיי גייט דער ברעיקינג עווריטינג איי דאנט רעמעמבער די לענגוויטש, און זיי זענען סומך אויף די השגחה אז ס'גייט זיי העלפן ס'גייט מצליח זיין בעיסיקלי די מלחמה, סאו דאס איז ליטערעלי דיס קיינד אוו פראווידענס איז ליטערעלי וואט ווער טאלקינג אבאוט, איטס נאט איטס נאט הים סעיאינג דאט איך גיי אויסלערנען פאר מענטשן דיוויין פראווידענס, ער קעירט נישט. טערענס, צי דו האלטסט אז העפינעס אז זיי גלייבן אין איין גאט אדער צען, דאס איז נאך די גאנצע איידיע פון ליבעראליזם אז ער קערט נישט וועגן דעם. דעטס וויי ליבעראליזם ביי דעפינישן איז תורה נישט מן השמים. פרידאם אוו רעלידזשען. ס'קען זיין אז ס'איז גוט אזוי אבער איך זאג נאר אז ס'איז נישט, דעטס נאט די תורה מן השמים. ס'קען זיין ס'לאזט אנדערע מענטשן מאכן א תורה מן השמים, זייער פיין. אבער

באט די אידן גלייבן נישט אין דיוויין לאו, זיי האבן זיי יעצט גערעדט, און די רמב ם זאגט נישט אז די תורה איז גאד'ס לאו, איז נעיטשור'ס לאו, גאד, גאד אוו נעיטשור, רייט? נעיטשור איז גאד. נישט קיין חילוק. ניין, כ'דענק, כ'זאג נאר, די די לשון בתוך בטחון בצור ישראל, איז איז געקאפיט פון פון טאמעס דזשעפערסאן, ווער ווייסט ווער ס'האט געשריבן, און אינטערוויו איז קאפי פעיסטינג. און ס'מיינט נישט אז זיי גלייבן אז דער אייבערשטער האט עס געמאכט, ס'מיינט אז זיי גלייבן אז ווען יעצט אז זיי גייען זיך נעמען לוחם זיין, גייט דער אייבערשטער מיטהעלפן מיט זייער מלחמה, און זיי געבן די קוראזש און די כח צו טו פריוועיל, טו ווין, און דעטס אלסא וואט די אמעריקאנער דעקלערעישאן מיענס, און אקארדינג טו די רמב ם דעטס תורה, דעטס ווערי גוד, דאס איז דאס איז די ערשטע לעוועל פון נביאה, דאס איז כח המדמה בלבד, דאס איז נאכנישט קיין קיין געטליכע תורה, דאס איז, דער רמב ם האט א אנדערע פשט און וועגן דעם דער סאטמאר רבי איז צומישט, ווייל. פאר די לשון צור ישראל וויטש וואס ריטען פאר סתם פאר פאעטיק ריזענס ענד טו מעיק די סקלאמפיש וואטעווער ס'נישט קיין חילוק די פאליטיק באט די סאטמארע האבן געווען זייער ברוגז ווייל ער האט געטענה'ט אז אין די רמב ם שטייט אז צור איז א שם משותף און ס'מיינט א שטיין א ראק א שטיין א און די רמב ם זאגט אז ס'מיינט די מקור ווייל די אייבערשטער איז די מקור פון די וועלט רופט מען עס צור ישראל ביי די וועי בטחון בציר ישראל איז לשון הרמב ם לשון הרמב ם אין די הקדמה וועסטו זעהן מען איז נישט אנטי אלע ציר ברכי אבער די רמב ם האט א אנדערע פשט דארט קען זיין ס'שטימט יא אבער די רמב ם האט א אנדערע פשט די רמב ם זאגט אז ציר בטחון בציר מיינט מיינט מעשה בראשית ס'הייסט די אייבערשטער איז די מקור פון די וועלט ס'הייסט ער האט באשאפן די וועלט און ווען נישט אנטי די רמב ם טייטשט ניין ניין די רמב ם טייטשט די פסוק הנה מקום מיתי ונצבתו על הציר מיינט צו זאגן אז די עס זיך מתבונן זיין עס טייטשט עס זיך ניין עס טייטשט עס זיך מתבונן זיין במעשה בראשית און עס זעהן אז דער אייבערשטער איז די מקור דערפון דאס איז די טייטש און דאס איז אויך וואס די רמב ם טוט, און די רמב ם האלט אז דאס איז טייטש הלכתא בדרכא, האט זיך מתבונן זיין אין מעשי השם, וואס נאר דא פעלערס, על כפרים דאס וואס משה רבינו האט געטון דארט ביי די גלו מידות, און דאס איז די תורה איז בעיסד אויף דעם ציר, סאו אין א סערטען סענס, לויט די רמב ם, איז דווקא ציר איז יא א וועג וואס צו ברענגען תורה, און אפילו תורה אלוקית, ווייל מ'דארף וויסן אויב תורה אלוקית מיינט מער ווי מעשה בראשית, אויב ס'איז אן אנדער שמועס. באט על כל פנים, דאס איז נאר א דרוש פאר די אינדעפענדענס דעי, אז ס'איז דא צוויי לעוועלס פון בטחון בציר, אדער. עס איז שוין נישט דיוויין פראווידענס, פארשטייסט? עס איז אויב נאר דיוויין פראווידענס איז אפשר דיוויין, דיוויין בינג די סאורס אוו נעיטשער. כל פנים, עניוועיס, וועגן דעם דארף מען זיך לערנען צו זיך פירן מיט די דרכים טובות, וואטעווער. עניוועיס, שוין, דעטס די, דעטס די שיעור. און יעצט ווייסן אונז דאס די תורה איז פאר, וועלכע תורה איז פון די ערד, און וועלכע תורה איז פון די הימל, נאכדעם קען מען אנהייבן צו טראכטן וואס מיינט אז די תורה שבעל פה איז פון די הימל? דא הייבט זיך אן נאך נאך קוועשענס. כ'האב נישט געזאגט, כ'האב נאר געזאגט וועלכע סארט שאלות זענען דא. ניין, אונז גייען נעקסטע וואך קאמפעירן תורה שבכתב און תורה שבעל פה, און די ענין פון בעל תוס' און וואס האט צוטון מיט דאס.